פאר אידן, אונז האלטן דא אזוי, איך האב נישט געברענגט קיין טעקסטס געהעריג, באט אונז האלטן אזוי, איך האב געשריבן אפאר טויזנט ווערטער שוין, איים גאנא סטארט פראם סאמטינג דעט איי דידנט רייט יעט, סאו יו וויל העלפ מי א ליטל, באט אונז, אונזער, אונזער סאבדזשעקט, עס שטייט אויף די צעטל אז די סאבדזשעקט איז אז זוכן סוקסעס, הנקרא אושר, הנקרא הצלחה בלשון הרב אבן תיבון, אויף אראביש, סאמטיימס אור די גוד, אור, און, העפינעס. יודעימוניא אויף יוונ'יש, און מ'האט גערעדט וועגן דעם ראש השנה און סוכות און אלעס רעדן מיר אין יענעם שוין פאר צוויי חדשים, אויף לשון הקודש עושר און אויף אראביש סאדא, יא הרב סעדיה גאון האט געהייסן על שם די מדה, און מיין זון האט גערופן סאדא, סאדא מיינט העפינעס, ס'דא מענטשן וואס מיינען אז ס'איז א לשון קודש'דיגע ווארט סאד, ס'מיינט נישט, ס'איז א אראבישע ווארט, ס'מיינט שמחה, הצלחה, סאדיה איז די אייבערשטער'ס קען זיין אבער דאס איז די טייטש. און אונז האבען גערעדט באריכות, און דאס איז די זאך וואס אונז ארבעטן אויף, וואס צו צו ווייזן, און ס'איז א היסטארישע פאקט, נישט קיין נאט סאמטינג דעט איי מעיד אפ אר ס'איז פשוט א שטיקל תורה, ס'איז א היסטארישע פאקט שנעלם מעיני רוב חכמי ישראל בדורות האחרונים, בפרט הנקראים חכמת ישראל, די חכמים, די אלע ליבעראלע מאדערענע מענטשן, פון זיי איז עס לגמרי נעלם געווארן, און אונז ווייסן פארוואס נעלם געווארן דער ענין, וואס איז אז דער הייליגער רמב ם, און די אמת איז אז נישט נאר דער רמב ם, איך פארגעסן צו ברענגען די בוק פון מיסעס, איך וואלט שוין געברענגט דא די בוק סוכות יא, פון חוה ט ר' סעמיולסאן, שוין א בוק צו ווייזן נישט נאר דער רמב ם, נאר בעצם יעדער איינער, ענד איטס ביי די וועי טרו, איף יו וואנס יו נאו די יסודות נאו טו נאו די לענגווידזש יו סטארט נאוטיסינג איט אלמאסט עווריוועיר, עווריוועיר אנטיל א סערטען דזשענערעישאן, די יסוד איז געווען אז אלע פון זיי זענען מהם מודה געווען, אדער מקבל געווען די הנחת יסוד. אז וואס אונז זוכן ביסוד, וואס איז די זעלבע זאך וואס די תורה זוכט, אין אנדערע ווערטער די זעלבע זאך וואס משה רבינו האט געזוכט, די זעלבע זאך וואס דער אייבערשטער אליין זוכט ווען ער געבן די תורה, דאס איז א לעוועל מען פארט ווייט, אונז זענען זייער צוגעוואוינט ווען ער רעדט וועגן טעמי המצוות, אבער דאס איז אסאך א לעוועל פאר טעמי המצוות, רייט? פרעג דיך וואט אר מצוות אבאוט? וואט קיינד אוו א טינג אר זיי? וואט קיינד אוו א טינג איז א רעלידזשען?

ביי די בעל שם טוב יעדע שטאט די חסידות איז געבויט איינע פון די יסודות די חסידות איז אז שמחה רייט אז אונז דינט דער אייבערשטער בשמחה נישט אזוי ווי די טוען וואס דינען דער אייבערשטער מיט עצבות יראה קבלות אל אל קיינד אוו טינגס קאלד עצבות שלא לשמה סאמטינג די רמב ם קאלס איט אן ביראה אונז דינען דער אייבערשטער בשמחה און וואס מיינט דאס אין אנדערע ווערטער אז א איד פרעגט דיך פארוואס ביסטו א איד פארוואס היטסטו די תורה פארוואס טוסטו מצוות די תירוץ איז.

אושר מיט א א', יא? אושר. נישט אושר, כ'ווייס נישט אויב זיך די עיין. בקיצור, אושר מיט א א'. דאס איז די זאך, פאר דעם דארף מען זיין א איד. און נישט נאר פאר דעם דארף איך זיין א איד, אז דא, דא, דא איז א, שטימט דאס וואס אונז האבן געלערנט, אונז האבן געטרייט צו עס מבחין זיין צווישן פון אנדערע שיטות וואס האלטן אז אלעס איז געבויט אויף חובה און אויף קבלת עול, און אזוי ווייטער, און מסביר זיין די שורש המחלוקת פון צוויי פילאזאפן וואס גייען מיט די צוויי שיטות, און דאס איז וואי דיס האול דיסקאשען העפענס, רייט? שטימט? דברים ידיעים. דברים ידיעים. יעצט, וואס כ'האב געזאגט איז אז היינט ווילן א משהו קלאר מאכן, אויב מ'קען, מעיבי יו וויל העלפ מי, באט וואס מ'דארף א משהו קלאר מאכן איז ווי אזוי דאס קאנעקט זיך דעי ווארט וואס איך זאג. לכאורה איז דאס א סתירה. לכאורה. און איך קען מעמיד זיין די סתירה אויף די שאלה פון די נושא פון וואס מיינט לשמה. רייט? יעדער איינער איז מודה פאר געוויסע זינד, הגם מען קען זאגן אונז מיינען נישט לשמה, אונז מיינען יא לשמה, אבער אלע אידן זענען לכאורה מודה אז אט סאם לעוועל מוז מען טון תורה מצות לשמה. אויב מען טוט עס שלא לשמה, אזוי ווי למשל, איך ווייס, שטייט א אן אפיקורס א ספר תורה שכתב ווי מיר, א איינער וואס איז בכלל נישט מכיר אין די אין די יסוד, ער גלייבט נישט אין גאט, אדער גלייבט נישט אין תורה מן השמים אדער עפעס אזוי, זאגט מען אויף אים אז דיינע מצוות זענען פעיק, דיינע מצוות זענען נישט קיין האבן נישט קיין דין מצוות, זיי זענען. דאס איז נישט קיין מצוה, וויאזוי זאגט מען עס געווענטליך? מ'זאגט אז דו העלפסט זיך, דו העלפסט נישט דער אייבערשטער. טינק אבאוט איט א סעקאנד, מעיקס נאו סענס, באט דיס איז די קאנדישאן. באט עניוועיס, דו דינסט זיך, אין אנדערע סענס, ניין?
אבער ניין, איך וויל רעדן א פשוטע זאך, אביסל וואס איז נישט מוסר, יעדער קען זאגן, מ'דארף נישט מוסר, איך רעד פון דאס פשוטע לעוול, יא, די נארמאלע מענטשן פארשטייען אז עטליסט סאם לעוול פון לשמה דארף זיין, און זיי פארשטייען אז לשמה מיינט לש ש. לשם השם אדער בשם השם איך ווייס נישט סאמטינג אז די יסוד איז וואס איז די יסוד התורה וואס איז די זאך וואס האבן געזאגט וואס איז די יסוד וואס אלע אידן דארפן מסכים זיין גייט מען זיך רופן תורה מן השמים יא וואס מיינט דאס די פשוטע פשט לכאורה איז אז די תורה קומט פון דער אייבערשטער עס איז וועגן דער אייבערשטער עס איז פאר דער אייבערשטער צו די אייבערשטער פון דער אייבערשטער עפעס דער אייבערשטער ענד אן דעם קענסטו זאגן אז ס'איז גוט, איך האב ליב, איינער זאגט אזוי ווי אז עס שטייט יא אז ווען ער האט עסט מצה ווייל ער האט עס ליב, סתם א געשמאקע מצה, איז נישט יוצא די מצוה פון מצה, מ'איז דן לשם מצוה אין סאם סענס, ווי דיין איז מודה, לשם ציווי, לשם מצווה, לשם מציבה, לשם מצוה, איך ווייס נישט, עפעס א עפעס א לשם מצוה דארף זיין, יא ס'שטימט, און ממילא. לכאורה איז דאס א גרויסע פראבלעם, און דאס איז די פראבלעם און ממש די קשיא וואס רוב מענטשן האבן ווען מען זאגט זיי דאס וואס איך האב געזאגט, וויטש איז אז דו זאגסט אפיקורסות, פארוואס איך זאג אז ער פרעגט פאר א איד פארוואס ביסטו א איד זאגט ער ווייל דאס מאכט מיך פרייליך, עקשעלי אין די מח איז אביסל א פראבלעם, ווייל דאס מאכט פרייליך, ווייל דאס מאכט גליקליך, דאס איז א גוטע לעבן, זאג איך אים אקעי, יעדע איינער וויל א גוטע לעבן, און דער גוי וואס פרעסט מצה און פרעסט מרור, מרור פרעסער, זיי ווילן אויך א גוטע לעבן, אמת? איז וואס ביסטו א, מיט וואס ביסטו א איד? די יסוד איז דאך נישט גוט, וועלן א גוטע לעבן, די יסוד איז דאך טון רצון השם, טון עבודת השם, אלל קיינד אוו ווארדס עראונד דעט קאנצעפט, און יעדער איינער לכאורה איז מסכים, אפילו דער וואס זאגסט דא טעמי מצוות, דו קענסט זאגן אלעס, לכאורה איז מוסכם פאר יעדער איינער אז עפעס א לעוול פון קבלת עול, אדער עפעס א לעוול פון תורה מן השמים, אדער עפעס א לעוול פון צו ווי מוז זיין, א נישט הייבט זיך, א נישט איז לכאורה אזוי לערנט מען עס אויס, די חילוק פון. פון א פון א פרומע איד און נישט קיין פרומע איד איז א פרומע איד אין סאם לעוועל אין סאם סענס נישט פונקטליך צו ער מיינט עס אלעמאל ערענסט ער שרייבט זיך אויס לעבאוויטש דער מיינט עס יא אונז מיינט עס נישט ערענסט באט אין סאם לעוועל טוהסטו ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט ס'איז דא א תורה און א צווייטער האט נישט קיין תורה ער טוט סתם וואס וואס ס'לאזט זיך אים שטימט שטימט די די קשיא די קשיא די כ'האב ממש א קשיא קשיא נפלאה. שוין קשיא, יא, די קשיא איז מער ווייניגער, יא, זיי האבן געזאגט אז מען גייט ובו יתברר די טעות פון די גאנצע וויכוח וואס צוויי אידן, תמימות'דיגע אידן פון ארץ ישראל, צוויי גרויסע נאיוודיגע אידן האבן אין ארץ ישראל די וואך א גרויסע וויכוח, פארוואס ווייל איינער פון זיי זאגט אז וואס איז ער האלט אז מען איז א כשר'ע איד, דאס איז די וויכוח, כאילו די וויכטיגסטע זאך וואס א מענטש דארף וויסן איז צו ער איז א כשר'ע איד, תמימות מעיקס נאו דיפרענס, אבער זיי האלטן אלע און עס מאכט סענס אין ישיבה לערנט מען דאס אויס, פאר ישיבה בחורים אפשר מאכט עס סענס אבער נישט פאר אינגעלייט, אבער על כל פנים די זיי זענען מאמין די גאנצע שאלה צו מען איז א כשר'ע איד, ס'איז געקומען איינער וואס הייסט ר' שלום צדיק און ער זאגט ער האט געשריבן א ספר און ער זאגט שיעורים און ער זאגט אז מען קען זיין א כשר'ע איד אפילו אויב און אפשר לכתחילה אפילו אפשר נישט נאר בדיעבד אויב מען זאגט אז איך טו די טובה פארוואס גיי איך פארוואס פרעגסטו פארוואס גיבסטו אן ציצית לכאורה דארף מען ענטפערן וואס איז א מצוה זאגט ער ניין איך טו אן ציצית פארוואס ווייל ס'איז גוט און אפילו ער פרענגט וואס איז גוט אן אן ציצית ס'איז מיר גוט זאל ער זאגן קום אהער ס'דא צוויי גרופעס מענטשן מחונן פרומע אידן און נישט פרומע אידן די פרומע אידן זיי טון צוויי זאכן זיי גייען ציצית אויכעט די זעלבע מענטשן זיי האבן חתונה און בערך זיבעציג פראצענט פון זיי שטארבן ביי די זעלבע פרוי וואס זיי האבן חתונה געהאט די ערשטע מאל. איז דא אנדערע גרופע אידן וואס זיי גייען נישט קיין ציצית, און ס'איז פאר סאם ריזען נאר דרײַסיק פראצענט פון זיי שטארבן מיט די ווייב וואס זיי האבן חתונה געהאט מיט די ערשטע מאל. לעטס איי זשאסט מעיד אפ דיס נאמבערס, איי האב נאו איידיע איף דער טרו, באט סאמטינג אין דיס וויסינעטי איז די סטארי. דעס זאגט ער? יא יא, הער אויס, און ממילא זאגט ער, און ממילא זאגט ער, קום הער, איך איך וואלט זייער שטארק געוואלט גיין א חתונה האבן מיט איין ווייב און בלייבן מיט איר, אזוי וויל ער.

קומען זיי, סאם ריזען יענע סארט פרויען בלייבן מיט די מענער פאר לנצח נצחים. איטס הי דידנט סאלוו וואי דיס האול טינג סטארטעד, באט יעצט קען ער זאגן ווייסטו וואס איך טראכט, אפשר משה ביינער האט דאס אויך געמיינט, ער האט געוואלט אז מענטשן זאלן בלייבן חתונה געהאט, יעצט ער האט געזען אז ס'דא אין מצרים מעשה ארץ מצרים וואס מענטשן זאלן מער נישט חתונה זאלן מער אלע מיני תאוות און אזוי ווייטער, סאו ער האט געזאגט אונז דארפן מאכן א גרופע פון מענטשן וואס האבן חתונה און בלייבן חתונה געהאט, יעצט אונז דארפן דאך מאכן זיכער אז צו וויסן מ'שידוך זיין מיט די מענטשן, איטס גאנא בי הארד, איטס אלל גאנא לוק די סעים. מען דאך נישט קענען משדך זיין ממילא דארף מען זיך אנטוהן ציצית און תפילין אז מיר זאלן גלייך קענען איידענטיפייען צי וויל איך אים צי יענעם ברית מילה אזוי ווי די רמב ם זאגט פשט אין ברית מילה מפרש רמב ם ברית מילה ברית מילה ווער גאנע העוו א איזי איידענטיפיקעישן אזוי די מענטשן וואס האלטן ביים בלייבן חתונה גייט זיי גייט מען גייט זיי גלייך קענען חתונה מיט זיי יא שטימט שטימט, אזוי זאגט, איטס סורקלער א ליטעל, איטס סורקלער א ליטעל, באט הער אויס, אזוי זאגט הרב, אקעי פליז לאז מיך ארויס לערנען, קאז איים גאנא געט, איים גאנא געט לאסט, איים נאט גאנא, נעווער גאנא, נעווער גאנא פיינד מיי וועי בעק, קאז איים טייערד, סאו ליסטען, אזוי זאגט הרב ר' שלום צדוק, אז דאס איז גאנץ א גוטע ריזען צו לייגען תפילין, צו שמועכען דיך איז א ריזען צו לייגען תפילין, איך בין מסכים, און נישט נאר דעם, ער וויל זאגן אז אפשר קען מען אפילו זאגן אז דאס איז די אריגינעלע ריזן צו לייגן תפילין, פארוואס פונקט תפילין? אין הכי נמי, ער זאגט אפילו א חידוש צו די הלכה, אינטערעסאנט איך האב זיך צוגעצייכנט אין זיין ספר, ער זאגט א חידוש אזוי, א קאפל למשל, זעלבע זאך יא, עס איז אלץ סימנים, אונז האבן אזויפיל סימנים, דעתפ ס ענדיגט זיך נישט רייט, באט א געפארענעם, א קאפל, עס גייט מיר דאך אויך צו ווייזן אז איך בין א פרומער איד, אמת? סאיז ווערד דארף גיין א קאפל, ער זאגט למשל שטעל זיך פאר סאיז דא א איד, ער קומט צו מיך, א זעכציג יעריגע איד, ער. האט שוין א ווייב מיט קינדער, ער האט שוין אלעס, האט שוין אלעס, האט שוין אלעס וואס ער דארף, און ער פרעגט מיר צו ער דארף אנטון א קאפל, אפשר גייען, ביז יעצט איז געווען, ער איז נישט געגאנגען, ער וויל גייען א קאפל, פרעגט אים צו ער דארף גייען א קאפל, זאג איך אים, דו דארפסט א קאפל? ווייס נישט, וואטעווער יור דואינג, צו געארבעט גאנץ גוט, צו ביסט פרום, צו ביסט נישט פרום, איי דאנט רימעמבער אויב די משל איז א פרומע אדער א פריי, קענסט זיך, ווייסט וואס, א פרומע איד, שטעל דיך פאר אז די סאטמאר רבי מארגן טוט אויס די קאפל, נאטינג איז גאנע טשעינדזש, רייט? ער קען, ביסט מער נישט אן א קאפל. ער גייט ווערן ווייניגער איד, איינער גייט זיך נישט מסדר זיין מיט אים וועגן דעם, עס איז מנהג סאטמאר מען גייט נישט קיין קאפל, די ציונים האבן געמאכט קאפלעך, אונז גייען נישט מער קאפלעך, שוין, פיניש, איים דזשאסט טרייען טו מעיק איט ריזענעבל, רייט האו קען איט בי, שוין, איטס א ציונים, ציונים פאבריק, פארציען אלע קאפלעך, מען גייט נישט קיין קאפלעך אין סאטמאר, נאטינג איז גאנא העפען, רייט? סאו איטס נאט סאו אימפארטענט.
יא, איטס גאנא ווארק, מען גייט נאך אלץ נאכאסן נאך מיט סאטמארע חסידים און אזוי ווייטער. אויף מה שאין כן, הער אויס, יא יא, הער אויס זיין חידוש, הער אויס זיין חידוש להלכות, זיין יוצא נפקא מינה ליוצא להלכה פון דעם, מה שאין כן, איך זאג איך וויל דיך פארזעהן א פארלייגן א איד סרטה זייער א געשמאקע שרטה, מה שאין כן טאמער ס'קומט צו אים א בחור'ל א זעכצן יעריגע א זיבצן יעריגע בחור'ל, ער גייט אין א ער גייט נישט אין א ישיבה ער גייט אין לאמיר זאגן אין א סתם א היי סקול אפשר דא אפשר דא אין די פרייע ביידע. און ער זאגט איך וויל זיין א פרומד, איך וויל זיין א בעל תשובה, איך וויל זיין א פרומד, איך וויל זיין פרום. אין אנדערע ווערטער איך וויל חתונה מיט א פרומע פרוי, און אזוי ווייטער לעבן א פרומע לייף סטייל, איך וויל האבן אפאר א באנטש פון קינדער, איך וויל זיי זאלן ממשיך זיין, איך וויל האבן, איך וויל האבן אייניקלעך פאר איך בין פֿינף און אַכציק, בעיסיק זאכן וואס א מענטש מעג וועלן. זאג איך אים קום הער איך האלט אז דו זאלסט אלעמאל גיין א קאפל, שטארק מקפיד זיין צו גיין א קאפל. פרעגט ער מיר פארוואס ס'הייסט וואס קאפל איז עס יוצא די אזאגע כמעט דו ווילסט חתונה מיט א פרומע פרוי אמת וועסט נישט גיין א קאפל אפילו וועסט גיין א טאג יא א טאג נישט זיי נאט גאנא קאם טו יו רייט גלייך וועסט זען נישט קיין פרומע טוה דיך אן א קאפל מיט ציצית מאך זיכער אז יעדער איינער ווייסט אז דו ביסט א פרומע דו גייסט א קאפל מיט ציצית און אזוי וועט מען וועסטו זיין פארט פון די חברה וועסט דיך געלונגען דיין לעבן יא זעלבע זאך איז ביי ארבעטן א. נישט היימישע געגנט איז וויכטיגער ער זאל גיין מיט א קאפל אזוי אויב די פרוי האט וואטעווער אלע מיני קעי זאכן וואס קען זיך מאכן גלייך זאגט אה זעסט איך אז איך בין א פרומע איד איך גיי נישט אזוי סימפל סימפל זאך נאבאדי איז גאנע סטענד אפ פאר אים עניש דעיס מחדש געווען דעיס יאר וואס ליבאוויטשער רבי זאגט פארוואס דארף א יונג א בחור גיין א בארד פאר די זעלבע ריזן נישט קיין גרויסע אויפטו וואס ער זאגט ער לייגט עס נאר אראפ ביז די ענדע דאס איז טאקע א גוטע ריזן. זוי געדענק איך, פארוואס דארף מען א גרויסע בארד? וועגן טעמי, ניין? איז שוין נאר נאך געוואר טעמי. יא יא דאס איז איין טעם, און נאך א טעם איז, און נאך א טעם איז, ווייל ס'איז זייער שווער, ווייל ווייל היינטיגע צייטן, עקזעקטלי, היינטיגע צייטן ארבעט עס נישט אזוי גוט, ווייל די ניו יארקער איז גוט צום מארגנס צו גיין בערד, אבער אמאל פלעגט עס ארבעטן בעסער. וואס איז סטיוול אויפן פנים אזוי ווי? יא, שטעל דיך פאר א ליטוואק וויל ווערן, וויל גיין טרעפן עפעס א מקייוו ערגעץ, וואס דארף ער טון? גארנישט, אנציען די קאפל און ער איז, ער איז מיט אלע מענטשן.

אז אפילו אויב איינער זאגט נאר דאס איז ער נאכאלץ א כשר'ע איד. ממילא טענה'ט ער, דאס אסאך ער טרעפט קומט קומט צו אים בחורים'לעך מיט צווייגעס און אמונות, זאגן זיי ווייסט נישט דער באשעפער, ווייסט נישט ס'געבן די תורות, ווייסט נישט ס'מען האט שכר ועונש, ווייסט נישט גארנישט. זאגט ער קען מיר, איך ווייס יא עפעס, איך ווייס אז ווער ס'גייט צו עס האט א בעסערע שידוך. ענדזשוי!
וואס גייט דיך אן?

נישט קיין גרויסע חידוש. נאר וואס? נאר וואס? רוב מענטשן, וואס איז פארוואס? איך קען מענטשן. איטס נאט פאליטיקלי קארעקט טו סעי. ניין, וואס איז די אויפטון? לאמיר אריינגיין אין די עומק. יא, וואס איז די גאנ, בכלל פארוואס, פארוואס, פארוואס בכלל האט זיך קיינער אויפגערעגט אויף אים? קום א צווייטער ווי רוגז עליו כעס גדול. ווייל ער האט מבטל געוועזן די אנדערע חלק. זייער גוט. פארוואס?
ווייל ער זאגט דאס, אבער פלאס עפעס. ער האט נישט, נישט געווען געווען גענוג צו זאגן אז מען קען ווערן א איד אזוי. אויב ער וואלט נאר געזאגט דאס וואלט לכאורה נישט געווען קיין שום פראבלעם.

דו זאגסט אז מען דארף נישט גלייבן אז ס'איז דא א גאט, איך ווייס נישט צו מען דארף, אפשר דארף מען יא, מחילה, מען דארף נישט גלייבן אין די תורה מן השמים, מען דארף נאר גלייבן אז אז מען לייגט ציצית האט מען א בעסערע שידוך. הער אויס וואס ער טענה'ט, זאגסט אים, דו ביסט נישט בכלל קיין איד, וואס ביסטו? א שקרן. א גוי גמור, עקזעקטלי, דו ביסט א מענטש אזויווי אלע מענטשן ווילן גוטע שידוכים. שטימט? זייער גוט, דעטס איט. זייער גוט, דאס איז לכאורה די זעלבע טענה וואס אונז רעדן דא. נאו טינק אבאוט איט, דאס איז לכאורה די זעלבע טענה וואס אונז רעדן דא, אז אויב די הייליגע רמב ם און די, און ער זאגט עס ביי די וועי, לייק איי טאלד יו, איף יו, וואנס יו נאטיס די ווארד, יו נאו די קאודס, יו סי דעט איט סעיז בפירוש דעט הייד, נישט נאר, נישט נאר, אונז זענען קלאר, נישט נאר די רמב ם זאגט דאס, די רמבן זאגט עס, און די זוהר זאגט עס, אלעס, די חומש זאגט עס, און די נביאים זאגן עס, און די כתובים זאגן עס, ס'שטייט טויזענטע מאל, אז פארוואס זאל מען זיין א איד? ווייל אזוי ווי עס שטייט אין די נוסח אין א פסוק אשריך, אשרי ווער עס איז א איד, גליקליך, וואויל, העפי, צו זיין העפי. און ווי ארבעט דאס און לכאורה, יא, ווייסט דו וואס נישט נאר וועלן, מען זאל אויך וועלן אבער וואס א חילוק, ווייטער איז דאך ווייל זיין העפי. יא, און וויאזוי היכי ישבי, וויאזוי קען טאקע זיין, דאס איז דאך די קשיא וואס מען פרעגט אויף דעם איד, וויאזוי קען טאקע זיין אז. אז צו זיין העפי, און נישט נאר דעם, טאקע אמת, טאקע אמת, הגם דער רמב ם זאגט די אלע זאכן, זאגט ער אויך אז דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה, און מ'דארף עס טון ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט, ער זאגט איך קען אלע זאכן, איך בין מודה, ער זאגט טאקע די אנדערע זאכן אויך, לכאורה עטליעסט, איז דאך ממש א סתירה, ממש א קשיא, און ס'איז ממש צריך עיון. נישט עכטע צרכים, און פארוואס זאג איך אז ער איז אויך טועה? פארוואס? ווייל לכאורה, ער זאגט אין הכי נמי, פרעגט אים וואס הייסט וואס א איד? זאגט ער יא, דאס איז די פשט אין אידישקייט, דו האסט א אנדערע פשט אז די אייבערשטער קען נאר פארעסירן איז געטויעט, איך זאג א פשט אז משה רבינו האט פארשטאנען אז עס וועט מען האבן א בעסערע לעבן, און שוין, און ווער זאגט אז עס איז א כשר'ע פשט? רמב ם, וועט טרעפן עפעס א מקור אז עס איז א כשר'ע פשט און טוהן עפעס, שוין. איז אין אנדערע ווערטער דאס מעיד אויף די קשיא, רייט? לאמיר זיך מסביר זיין.

זאג עס לגופו של ענין. וויאזוי איך וועל ענק קומען שרייען צו מסבלן איז. ער זאגט א טענה אויף די רוב און ארץ ישראל. יא יא בסדר דאך א גוטע טענה אבער דאס איז א אנדערע טענה. און וואס איך וויל זאגן. צדיק נו. יא וואס איך וויל זאגן איז עפעס אנדערש. יא אבער איך האלט נאך נישט דאס איז די עיקר פראבלעם. די עיקר פראבלעם איז אז ער פארשטייט נישט די יסודות אויף פיליזאפיע.
ווער ווער פארשטייט נישט? ביידע פון זיי נישט. און וויבאלד זיי פארשטייען נישט, מילא זעט עס אויס אז דאס איז א סתירה, און מילא שטייט איינער אויף דער זייט פון די סתירה און די צווייטער אויף יענער זייט פון די סתירה. וואלטן זיי אבער געלערנט אביסל אריסטו און פון אינעווייניג און פלעיטא, און פארשטאנען אז דער רמב ם האט געלערנט די אלע ספרים פון דעם, פון דא אלע מחשבות, און זיי וואלטן גוט פארשטאנען וואס איז בעצם די זאך וואס האט זיך געטוישט, פארוואס אלע טראכטן אנדערש היינט, וואלטן זיי פארשטאנען אז מען קען זיך האלט זיין מחולק, איך זאג נישט אז עס בלייבט נישט קיין מחלוקת, עס בלייבט נאך אלץ אסאך מחלוקת, מחלוקת איז אבער וואס מיינט אז א מענטש איז פרייליך? ווי אזוי א מענטש איז פרייליך? און אזוי ווייטער, דאס איז די גרויסע מחלוקת. אבער די סתירה וואס איז די המדומה צווישן זאגן אז דער אייבערשטער האט געהייסן און צווישן זאגן אז דאס איז גוט אדער דאס איז געשמאק, און די הוה מינא וואס דאס איז, אויב אזוי דאס איז א גוי, דאס איז סתם איינער וואס זוכט זיין אייגענע פלעזשער, דאס האלט זיך נישט אן, די סתירה איז א טעות מעיקרא. לא מתחיל ולא נגמר. סאו לאמיר זאגן קודם צוויי זאכן, ווען מ'דארף, מ'דארף רעדן וועגן צוויי זאכן זייער וויכטיג, מ'דארף רעדן וועגן אמונה, וועגן דעת, וועגן טיאלעדזשי, רעדן וועגן טעארי, וועגן וויאזוי די וועלט איז, וויאזוי גאט איז, און מ'דארף רעדן וועגן עטיקס, וויטש איז ווי אזוי מענטשן דארפן זיין, און ווי ס'איז גוט פאר מענטשן צו זיין, וויאזוי מענטשן זענען און וויאזוי זיי קענען זיין וכדומה, רייט? דעיס איז די טו טינגס דעט ווי האוו טו טאלק אבאוט, רייט? ביקאוז וואן, דזשאסט טו בי קלעיר, רייט? ווייל דא איז דא באמת צוויי מחלוקת'ן, איינס איז אז ס'זעהט אויס אז מען אז איינער זאגט אז מען דארף זאגן א געוויסע טעאלאגיע, דער אייבערשטער איז אזוי און ער האט געזאגט אזוי און ער האט געטון אזוי און דאס מאכט די תורה, און דער אנדערער זאגט ניין מען דארף נישט דאס זאגן, מען קען זאגן אז כ'ווייס די נביאים האבן פארשטאנען אדער עפעס אזוי, נישט דער אייבערשטער, לפי די קשיא, דאס איז איין נושא, דאס איז לכאו' די נושא פון אמונות, פון די אידילאגיע, פון וויסן וואס די פאקט איז, רייט? דעת. נאכדעם איז דא א פראקטישע שאלה, רייט? עטיקס איז נישט קיין נושא בעיקר פון דעת, און דער באריכות, עטיקס איז א פראקטישע חכמה. און דאס איז די שאלה פון וואס איך זאל טון, רייט? די שאלה פון מצות מעשיות. און פארשטייט זיך אז די ביידע, די מאמין לכאורה, זאגט זיכער אז זיין פראקטיש, זיין מצוות איז געבויט אויף א געוויסע דעת, וויבאלד דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה ממילא דארף מען דאס טון, רייט? און זעט אים אויס אז די צווייטע איז אויך געבויט אויף א געוויסע דעת, איך זאג אז עס איז גוט, איך מיך איז עס גוט ממילא דארף מען אזוי טון, רייט? דער אמת איז אבער אז וואס? אז ביי די ביידע קעיסעס, ביי די ביידע נושאים, סיי די נושא פון די פון די אידעלאגיע פון פון וואס און וואס איז, און סיי ביי די נושא פון וויסן וואס איז גוט צו טון, רייט? איז אין בויט אוו דיס די די דייקאטעמי, די סתירה המדומה דא צווישן א מענטשליכע תורה און א געטליכע תורה קלעירלי הייבט זיך נישט אן. רייט? וואס הייסט נישט אמת? ביידע זענען נישט אמת. אין ביידע פון זיי איז עס נישט אמת. און איך דארף מאכן זיין עקסטער, ביקאוז ס'איז צוויי אימפארטענטע עקסטער, איך גיי, איך קען נישט יעצט, איך האב פארלוירן אביסל א נקודה, אז איך דארף זאגן פארוואס צו יעדע, אויף וויפיל, צו וויפיל די צוויי זאכן זענען קאנעקטעד וויפיל נישט, באט לאמיר קודם אנהייבן פון די ענין פון אידעאלאגיעס, דאס איז בעצם א חזרה אויף זאכן וואס האבן שוין געלערנט דא אין א שיעור. און פארשטיין אז די קשיא האב איך פארשטאנען, נאכדעם וועט מען רעדן לגבי מוסר וואס איז באמת מער וויכטיג, דאס איז וואס איך האב געוואלט אנהייבן אפשר ווייל יואלי למשל האט געפרעגט, יואלי האט, אז וואס לערנען איז עטיקס, איז א גוטע זאך, נו אבער לכאורה די וויכטיגסטע זאך איז צו וויסן וואס דער אמת איז, אבער ס'נישט אזוי פשוט, אקעי, אמאל ס'ווערט געפרעגט אזא קשיא, כ'האב לענגסט געלערנט שמונה פרקים, וואלט געדארפט לערנען מורה נבוכים. ס'איז נישט פאראדיגמעטיק. אקעי, אקעי, סאו לאמיר, סאו לאמיר האלטן דאס, לאמיר קודם רעדן, שטומט מיר כהאלט פאר סדר, לאמיר קודם רעדן וועגן דעת. שטימט יעצט גייען אונז רעדן ליישב זאג קלאר ווי איך האלט ווייל דאן זאל נישט ווערן צומישט דא האלט אונז ליישב די סתירה אז לכאורה לויט די קשיא לויט די הוה אמינא איז נאר דא צוויי שיטות אדער די אייבערשטער האט געגעבן די תורה אדער ס'איז געשמאקע לעבן. וואס זאגט אפיקורס אין מסכת אין מסכת סנהדרין אויף די תורה? אדער? איך רעד דאס אין די לאגיע נישט פון צו ס'איז גוט אדער נישט. מה לי חכמה? ניין ניין ניין. וואס זאגט האומר אדוני בשמים אלו?

אפשר האט ער אפילו, אויב ער קען זאל עס לאזן. איך דארף דאך געדענקען, דזשאסט טו בי קלעיר סאמטינג, די מאמענט די תורה האזט א מינינג דעט קען בי עקספלעינד, דען איט קען בי דיסקאווערד אין פרינציפעל ביי יומען ביאינגס אויף דעם סעלף וויטאוט עני דיוויין אינטערווענשאן, רייט? די איינציגסטע וועג וואס מ'קען אמת'דיג זאגן אז נישט, איז אויב מ'זאגט אז די תורה מאכט נישט קיין סענס ביסוד. Why would you say that?
Wow, יעצט קומט ער צו צום משה זאך, Because it's crazy, that's why I believe it. דאס איז א אנדערע יא דאס איז א אנדערע שיטה די ווייל אויב עס מאכט סענס קען זיין מ'דארף זיין זייער קלוג באט טעארעטיש די גרעסטע חכם איך האב נישט קיין גאט וואס איך קען פארשטיין די רגע וואס ס'מאכט סענס דאס איז אמת אבער נישט אין דעם סענס די רגע וואס נישט נישט פארהאן די רגע וואס ס'מאכט סענס יא איך וויל נישט דאס איז נישט מיין עיקר נקודה די רגע וואס ס'מאכט סענס פשט אז וואס מיינט מאכן סענס ס'איז מסביר בלשון בני אדם מענטשליכע שכל פארשטייט עס ס'שטימט

וואס די מענטשן זענען אויך אויס אינגאנצן בפירוש אבער זיי כאפן נישט וואס פארוואס אפילו ווען זיי כאפן אביסל כאפן זיי נישט אינגאנצן איז אז ס'איז דא צוויי גרופעס אידן אויף די וועלט ראשונים און אחרונים האלא ראשונים און אחרונים אינקלודינג די ראשונים איז אויל די חסידישע ספרים אינקלודינג די אחרונים איז אויל די מאדערן אידן אינקלודינג די ליטוואקעס און די מאדערן ארטאדאקס און אזוי ווייטער וואס איז די חילוק פון די צוויי סארט אידן? ביי די ערשטע סארט אידן איז פשוט דאס וואס איך זאג יעצט אז בעיקרון ביסוד וויבאלד אז די תורה מאכט סענס און ס'מאכט סענס בגשמיות ברחניות מיט זיכוך המוחין וואס די חסידות שלום ליבט צו זאגן וואס איז א חילוק זיכוך המידות און אזוי ווייטער ביסוד איז עס מאכט סענס ממילא קען א מענטש ווען משיג זיין די גאנצע תורה מכח עצמו אזוי ווי אברהם אבינו האט עס משיג געווען די תורה איז א תורה וואס די רמב ם האט שוין געפארשאפט און די בעל שם טוב האט עס נאכגעזאגט ס'איז נישט די איידיע איז די ערשטע חסידות שלום איז זייער אינטערעסאנט אבער פון די שונאים די שונאים פילאזאפן זענען אויסעלגעקאכט אין די מעשה און די איידיע. די רמב ם האט געזאגט יא, וואס דענקט די רמב ם זאגט? די רמב ם אין זיין הקדמה זאגט ענק זאגן אז תורה מיינט נאר וואס שטייט אין חומש, איז וואס האט מען געלערנט אין בית מדרש לשם ואהבה? קען דאך נישט זיין, מוז זיין אז ס'איז דא א מובן. ס'איז פילאסאפיקעל סקול.
ס'איז אויך נביאה, ניין? באלד וועט רעדן וועגן נביאה. דאס נביאה אליין, איין מינוט, איך זאג נאר. יעצט, זייער וויכטיג דאס צו כאפן. דאס איז די הנחה פון אלע די אידן, מה שאין כן אלע אנדערע אידן, אלע מאדערנע אידן, פון די ערשטע ליטוואק ביז די לעצטע. די גרא און גלארינג? אוודאי די גרא, ביז די לעצטע איד וואס וואוינט אין וואשינגטאן הייטס אדער איינע פון די פלעצער, גוש עציון, אלע פון זיי, אלע פון זיי האלטן אז ביסוד איז די תורה מוז זיין די טייטש אז דער אייבערשטער האט עס געהייסן און אונז פארשטייען נישט פארוואס ער האט עס געהייסן, און אונז טוען עס ווייל ער האט געהייסן. ביסוד אפילו אונז קענען זיכן פשטים איז דא פון די חסידישע ספרים וואס זאגן אזעלכע זאכן באט זיי מיינען נישט א כפונם אבער דאס איז די יסוד נאו איטס ווערי אינטערעסטינג און נאט אנלי דאס איך קען דיך ווייזן נאך א אינטערעסאנטע זאך למשל מען עס קוקט אין די ראשונים אלע ראשונים ביי די וועי אפילו די כוזרי און די אנטי פילאסאפי ראשונים זיי אלע זענען זייער העפי מיט די פשטים וואס גייט אזוי למשל איך וויין מיט וואס פריידט מען זיך סוכות קוק מען א מענטש דארף פסיכאלאגיש איז נישט געזונט צו נישט האבן קיין שום חתונות א גאנצע יאר דארף מען תורה געמאכט סוכות זאל מען זיך פרייען. אזעלכע סארט תורות, אזעלכע סארט תורות, יא, אזעלכע סארט תורות שטייט אין אלע ראשונים, פארשטייט זיך דא זאגן אז דא נאך פשטים, און עס באמערקן אז עס שטייט נישט אין, אין די חסידישע זאל מען זאגן די זעלבע זאך נאר אנדערש, דורך דעם באקומט מען דווייטער, ס'איז אסאך סעים איידיע, אבער די, ס'איז נישט די זעלבע איידיע באט ס'איז, קאנצעפט ווייז יא, לגבי די נקודה איז די זעלבע, מה שאין כן עס קוקן עני ספר וואס קוקט קיינמאל נישט זעהן נישט הרב סאקס, גרויסע חכם, די מערסטע אפענע מענטש וואס נאך דא. אין די ארטאדאקסישע וועלט, נישט הרב סאלאווייטשיק, נישט הרב די, קיין איינע פון די מענטשן האט נאך קיינמאל נישט וואגן צו זאגן אזא פשט. יעצט רעדט מען ווען די ראשונים סעי פשט און די מיט מין איט סיריעסלי, פאר דעם איז די מצוה, דאס איז די פשט פון די מצוה. ס'איז נישט סתם א תורה'לע. עס איז וועג, אפילו ווען זיי זאגן תורה'לעך זאגן זיי נישט אזעלכע פשטים. קיינמאל נישט. איטס אויס גאנא וויל גאו בעק סאמטינג טעאלאדזשיקל אין די סענס די אייבערשטער האט געהייסן און אונז זענען אזא סארט אונז האבן אזא סארט רילעישאנשיפ מיט דער אייבערשטער אלע מינע אזעלכע תורות גייט קיינמאל נישט זיין, קען מער, ס'איז גוט. קיינמאל נישט. בדוק ותשכח עסטו זען.

נאר כ'גיי דיך צוריק צו די שאלה, וואס איז דא געשען אז פאר געוויסע מענטשן איז פשוט איי סקיפט איי סעד איים גאנא טאלק אבאוט ראשונים, פאר די ראשונים איז געווען פשוט. וואן סעקאנד, וואן סעקאנד, איי סקיפט סאמטינג, איים אףף די טרעק, כ'דארף צוריק גיין, איך האב געזאגט אז כ'גיי רעדן וועגן דעת, רייט? דאס מיט נישט. סאמהאו איי סטארטעד טאלקינג אבאוט מצוות, איי דאנט נאו האו דעט העפענד, קיינער האט מיך נישט.

איך האב אנגעהויבן צו רעדן וועגן עפעס אנדערש, איך האב אנגעהויבן צו רעדן וועגן דעם אז וואס? ס'איז דא צוויי וועגן. אז די לכאורה, ס'איז פארשטיין, איך פארשטיי די קאנעקשאן, אבער לכאורה אונז קוקן אן אז ס'איז אינגאנצן אנדערש צו זאגן אז משה האט פארשטאנען, ווי צו זאגן אז דער אייבערשטער האט געהייסן, רייט? און דאס וועסט עס באמערקן, אז אזוי ווי איך האב געזאגט, דאס וואס איך האב געזאגט איז אמת לגבי די חלוקה, איך האב איך האב אריינגעדזשאמפט אין א זאך וואס איז נישט לגבי די נקודה, אבער ס'איז אמת אז אין אלע ראשונים, סיי די מקובלים, סיי די חסידים, סיי די פיליסאפישע ראשונים, זענען אלע. האבן נישט קיין פראבלעם צו זאגן אז משה רבינו האט פארשטאנען די תורה, און זיי זעען נישט בכלל די גרויסע סתירה פון די צוויי זאכן. ער פארשטייט עס אליין. זיי זעען בכלל נישט די גרויסע סתירה. יעצט וואס איז די פשט פון דעם? וואט איז גאואינג אן העיר? לכאו' עס איז דאך לכאורה א סתירה. רייט? און זיי האבן עס גערופן אמאל למעלה למטה אמאל למטה למעלה. הא איז הא איז תורה? איז איט גאד'ס אר משה? אז כ'מיין

און למעשה ווען אונז קוקן אריין אין רמב ם, אונז קוקן אריין אין אלע ראשונים און אלע מענטשן וואס טראכטן נאך אין די וועג, ווערן נישט בכלל נספּל, דער רמב ם האט קיינמאל נישט באמערקט, דער רמב ם, דזשאסט טו בי ווערי קלער, דער רמב ם האט געשריבן א ספר, דזשאסט טו, דאס איז נישט פאר די פשוטע עם, ס'הייסט משנה, ס'הייסט פרש המשניות, דארט האט ער געשריבן יגאל מעיקרען, אין יגאל מעיקרען שטייט די זעקס טעג וואס מ'וועט גלייבן אז ס'איז דא נביאים. אין די הייליגע רמב ם אין זיין ספר פאר די פשוטי עם, דזשאסט טו בי קלער, דזשאסט טו בי קלער, אין זיין ספר פאר די פשוטי עם שטייט דארט, ריעד פרש משניות, צריך להאמין שיש נביא עתיד, וואס מיינט דאס? ס'מיינט אזוי, אז ווען א מענטש איז בתכלית השלימות, קען ער זיך מסתפק זיין דאס הייעך לפועל און משיג זיין זאכן, אזוי שטייט אין פרש המשניות, נאט אנלי דעט, אין משנה תורה, אין מורה נבוכים שטייט אז דאס איז די שיטת הקדמות, און לפי שיטת החידוש טאר מען נישט אזוי זאגן. סאו דזשאסט טו בי קלעיר, דער רמב ם זאגט די מאוסט ראדיקעל פשט, סקיפ איט קענסט סתם אימפארטן נישט קיין חילוק. די פשט וואס דער רמב ם זאגט פאר די פשוטע עם ווען ער רעדט וועגן נביאה איז אז א איד קען זיך מסדבק זיין דאס אייך לפועל און האבן נביאה אזוי זאגט ער. און יעצט לאמיר שוין זאגן אז איך מסכים, דער רמב ם די נעקסטע ליין זאגט איים נאט גאנא עקספלעין דיס טו יו, צו דאס פארשטיין דארף מען אסאך לערנען, פאר ווייטער. אקעי זייער גוט, סאו ער איז נישט מסביר, אבער אויף איך פארשטיי די בעיסיק זאך האט ער פארגעסן אז אז מען זאגט אזוי מיינען מענטשן אז תורה איז נישט מן השמים.

יא יעצט וואס איז די תירוץ אויף דעם איז אזוי די תירוץ איז א דבר פשוט די יסוד איז א מחלוקת אין א חכמה וואס הייסט אויף ענגליש אויף געווניש כ'ווייס נישט וואס עפיסטעמאלעדזשי עפיסטעמאלעדזשי איז די חכמה דעט סטאדיס עפיסטעמאלעדזשי איז די חכמה דעט סטאדיס האו פיפל נאו טינגס און האו עניוואן נאו עניטינג נאוס טינגס מעיבי סייקאלעדזשי למשל איז איז שוין מניח געוויסע זאכן
יא אפשר אויך חידושים זייגער יא יעצט מען דאס געדענקען איז ווער עס איז געווען בן זשירים געדענקט אז דא התברר מאוד אז היינטיגע מענטשן עס האבן א זייער מאדנע עפיסטעמאלעדזשי משונה'דיג מאדנע דאזענט מעיק עני סענס קיינער טרייט צו מאכן סענס פון אזא סארט טעאריע אבער די טעאריע וואס רוב מענטשן נעמען אן מאכט נישט קיין טראפ סענס איז שטותים מיט לאקשן

יא ליצן. די די די אלע היינטיגע מענטשן מיינען. יעדער איינער פארשטייט אז ווען מען זעהט עפעס, פארוואס זעה איך עפעס? וואט קאוזעס מי? וואטס איז די מאוסט אימפארטענט קאוז? רייט? דאס איז דאך, מען פרעגט פון וואו ס'קומט די תורה, מיינט זיך אויף אנדערע אויף ענגליש קען מען דאס זאגן וואט איז די קאוז אוו די תורה? רייט? דעי זענטס מודה דעי, די סעים טינג, וואט קאוז איט? ווער איז איט פראם? רייט? וואס איז די סיבה פון די תורה? איז עס די משה אדער איז עס דער אייבערשטער? רייט? יעצט ווען אונז טראכטן וועגן זעהן, יעדער איינער נאכאלץ עד היום הזה, כמעט, חוץ פון מענטשן וואס זענען משונה'דיגע ניהיליסטס און סאבדזשעקטיוויסטס, טראכטן אז ווען איך זעה עפעס, אוואדע עס איז דא קאוז, ס'דא אסאך קאוזעס, רייט? יעדער זאגט טויזענט קאוזעס, איך דארף האבן געבוירן ווערן און אזוי ווייטער, איך דארף טאקע האבן אויגן אבער אנש קוים קען נישט זעהן, איך דארף האבן עפעס לייט וואס זאל ברענגען עפעס א צווישן מיינע אויגן די זאך, אבער וואטס די מעין קאוז, די מאוסט סיגניפיקענט קאוז, די מאוסט רעלעווענט קאוז, און איי סעי וואי דו יו סי איט, וואי דו יו סי איט, קאוז איטס דער, ריבונו של עולם.

גייט ערעס שולט אויב די אבדק וואלט געווען אנדערש וואלט איך געזען עפעס אנדערש. ס'איז אויך אמת אז אויב מיינע אויגן זענען צובראכן וואלט איך געזען אנדערש. מ'דארף ביידע. מ'דארף מאכן זיכער אז מיינע אויגן ארבעטן און גיין צו די אויגן דאקטער. טרו. באט עגעין דעטס די לעסט רעלעווענט קאוז רייט? אדער אנדערסטענד. נאו איטס לעסט רעלעווענט קאוז דעטס דזשאסט אזויווי א הייכע תמצית איף יו רימעמבער די דיפרענס ביטווין דיפרענט לעוועלס אוו קאוז. מיליאן פיפל קען זעהן די סעים טינג. ס'איז קאלד א סאפישענט קאוז און א רייט סעזאן. מ'מוז האבן גוטע אויגן. באט וואס ס'מיינט, וואס מיינט דאס צו זעהן? ס'מיינט אז יענע זאך האט מיך געמאכט דאס האבן, דעי נאלעדזש אדער דעי פיקטשער אין מיין קאפ, וואטעווער עס איז צו זעהן, רייט? יעצט, דעי יעדע איינער פארשטייט, דעי חוש מיינט אזוי. ווען ס'קומט צו שכל, פאר סאם פאני ריזען, ווען איי טעל יו פארוואס, זאגט, יא, און איך, וואס איז די חילוק פון איינער וואס זאגט אז דער אייבערשטער האט מיר געזאגט אז ער איז עקזיסט, און איינער וואס זאגט איך זאג אז דער אייבערשטער עקזיסט? וואס איך זאג?
דאס טעמעט. זייער גוט, זייער גוט, בעיסד אן וואט? רבונו דעלמא קעלער, בעיסד אן וואט? פאר סאם ריזען יו אר אלל טאלקינג אין אלל לענגוויזש דעט מעיקס נאו סענס, עז איף אויב דער אייבערשטער האט גערעדט צו דיך כביכול, ער האט געזאגט אזוי, געזאגט אנכי השם אלקיך, פשט ווער זאגט אז דער אייבערשטער, דער אייבערשטער, דער אייבערשטער? אבער ווען איך מיך לערן פילאזאפיע און איך פארשטיי אז ס'איז דא אן אייבערשטער, דעמאלט ווער זאגט אז ס'איז דא אן אייבערשטער?

איך דארף אט פאר דעם זאגן חז ל השם טוב שטייט די אלע זאכן באט ער זאגט צו אים ווירט וועגן באט ס'איז דא א ריזן פאר דעם ס'איז נישט קיין חילוק די די די די די לאמיר ענדיגן נישט פאר יעצט נישט פאר יעצט האלא איך קוים קוים געענדיגט די ליין וואס איך זאג ס'איז אמת אוואדי מ'דארף האבן אן אויגן ארבעטן און אויגן ארבעטן זאל שכל איז אביסל מער קאמפליקעיטעד רייט קאוז יו דאנט רייט עוועי נאו איט מעיבי אין סאם סענס יו דא מ'דארף דורך גיין דורך הוכחות מ'דארף פארשטיין דאס איז אנאלאדזשיס לערנען הוכחות פאר מציאות השם איז אזוי ווי פאלישן מיינע גלעזער. רייט? ביסד. דאס מאכט אז ער זאל קענען זעהן וויאזוי די ריאליטי איז, רייט? אזוי ווי איינער לערנט סייענס, ער וויל וויסן וויאזוי די וועלט ארבעט, מאכט ער עקספערימענטס, ער ברענגט הוכחות, שכל'דיגע הוכחות, עקספערימענטס, ביז ער, ביז ער ווערט קלאר צו די ריאליטי. אין אדער באט וואטס טעללינג אים דער פאקט? די ריאליטי אבאוט הימסעלף, רייט? קיין שום סייענטיסט זאגט נישט קיין חידושים, אויב ער זאגט חידושים איז ער נישט קיין סייענטיסט, איז ער א משוגענער. ער זאגט דאך וואס די פאקט זאגט אים, רייט? ווער האט אים געזאגט אז דא, אז דא, אז דא עניטינג? די פאקט, יא? די וועי טינגס אר. זעלבע זאך ווען א איד לערנט הוכחות אז ס'דא א גאט, ווער האט אים געזאגט אז ס'דא א גאט? נישט זיך אליינס.

און דער פשט איז ווער האט מיר געזאגט? ער האט מיר געזאגט, ווי האט ער מיר געזאגט? דורכן זיין רימון, דער'ס דיפרענט וועיס אוו סיאינג הים, וואן וועי איז וויט מיט גלעסעס איף די גאד וואלד האב בין א באדי דען איך סי וויט גלעסעס, איך סי וויט גלעסעס, זינס הי איז נאט דען די אנלי וועי טו סי הים איז וויט יור מיינד, אזוי זעה איך אים.
און ווער האט מיר געזאגט אז דא א גאט? דער אייבערשטער, די זעלבע אייבערשטער, נישט נאר מער, דזשאסט טו בי קלעיר, דזשאסט טו בי קלעיר, אין סאם סענס, דאס איז עטליסט די רמב ם'ס אפיניען, און ווי סעד דעס מעני טיימס, דאס איז מאר עטריביוט רייט אויף ווי האב דיס מחלוקת דא אי עטריביוט די די לוח האט משה רבינו געהאלטן ווען צוויי טפחים משה און צוויי טפחים די אייבערשטער רייט אויב זעמיר די דעיס איז א אימעדזש פאר דיס קוועשן רייט אויף ווי האב דיס מחלוקת איז איט מאר אן די סייד אוו גאד דעט ווי נאו גאד אר איז מאר די סייד אוו אס רייט
נאו איף יו האב א מעדזשיק איף יו נאו גאד לאמיר זאגן די אייבערשטער האט געמאכט א נס און די זעסט אז ס'רוקט זיך זאכן אליינס און דיין זעהן גאט דען איטס מאר אן די סייד אוו דברים נבראים דאס איז נישט די נאדער סטעפ טו געט טו גאד, באט איף יו האוו א שכל'דיגער חכם, דעטס מאר אן די סייד אוו גאד דען אן די סייד אוו אס. רייט? קומט אויס פארקערט פון וואס אלע אידן נעבעך מיינען, אז איינער וואס גלייבט מיט א נס אז דער אייבערשטער האט גערעדט מיט אים אין זיין אויער, דעמאלטס האט דער אייבערשטער גערעדט, און ווען משה איינקל ווען ער זעט שכל זעט ער אז ס'איז דא א אייבערשטער, און ער זעט דעטס ווערי נייס באט איטס סטיל מצדך, איז פונקט פארקערט, ווען מען רעדט פון די שכל איז עס מער מצד די אייבערשטער, וויל דערס לעס, ס'איז מער. ס'איז מער.

איי וואנט טו סעי דעט איטס אלסא מאר אן היס סייד קאוז איי האוו לעס טשויס. וויי? אה, וויי? עוועריוואן נאוס, עוועריוואן נאוס דיס, דיס וואט, ביי די וועי דיס סעז אן אלדער שרייבט, פרוף איז זאמטינג דעט יו קענט ארגיו וויט. די רמב ם, יא. קאוז פרוף איז קענט, עקזעקטלי, ביקאוז מירעקלס יו קען ארגיו וויט, וויטש מיענס דעט אין סאם סענס איים טשוזינג, מעיבי איטס, מעיבי איים רייט, באט איים א ליטעל ביט סטיל טשוזינג טו אנדערסטענד איט דיס וועי.

איים בי סארט נאט און ריאליטי און ריאליטי מעיבי איטס אלסא איים שאר דעט סאם די מענטש וואס פארשטייט נישט ווי גרויס די וועלט איז איז א גרויסע באגאבענטע די פיפעל דעט איטס איזיעסט טו טאלק אבאוט טו טריי טו טאלק קליערלי פיפעל דעט ווארק אין הארד סייענסעס די וועג וואס מען לערנט היינט פארוואס קאוז יו ווערי אפען ראנג אין מעט הו טעלס יו דעט וואן און וואן איז טו אר דעט די סקווער רוט אוו טען ביליאן וואטעווער איט איז סאם קאמפליקעיטעד טינג נאט יו ס'האט גארנישט מיט דיך די קענסט וועלן פון היינט ביז מארגן יו קען טריי טו ליי באט איטס ווערי איזי טו פיגור אוט דעט יור לייאינג רייט סאו די טינג דעט איז טעללינג יו די טרוט אוו איט איז נישט דיך לאגיק איי נאו לאגיק די פעקטס די וועלט די מעזשערמענט און סאו אן רייט מה שאין כן ווען איך פארצייל דיך א מעשה ווער האט אויסגעטראכט די מעשה? מיך! סאו איך בין די גרעסטע בעל גאווה רייט דעטס וואי די יסוד האמונה איז נישט אמת איז און ענווה און סיני. סאו יו סעינג ארטס אר מאר באלגאווע דען. די וועי דעט ווי אנדערסטענד ארט נאט די טרו וועי אוו ארט. די טרו וועי אוו ארט איז דעט יו ריפראדוסינג סאמטינג דעט עקזיסט דען אוו קאורס יו בטל טו דעט טינג באט ווען איף יו טינק דעט ארט לייק פיפל נאודעיס טינק אוו ארט דעטס ען סעלף עקספרעשאן דען דעטס וואי אל די היינטיגע ארטס זענען גראבע באלעגאווע מ'קען נישט רעדן מיט זיי.
פארוואס? ביקאוז דעי בעליוו דעט דעיס איז אויף גאד? דעטס וואי פיפל דעט למשל אנדערסטענד קבלה אז איף איטס אן ארט אר די ווארסט פיפל טו טאלק טו, די ביגעסט איגאאיסט די די אבי עובדא. קען נישט רעדן מיט זיי ווייל זיין יסוד פון טרוט איז וואס איך וויל ס'זאל זיין די אמת. איך וויל אזוי שטארק אז איים מעניפעסטינג איט. גיי ווייס. אקעי לאמיר לאמיר פארן ווייטער פון דא. פארשטייסט די נקודה אז ס'קומט אויס אז שכל איז לעס אן יאר סייד?

דעם האב דיס קרעיזי וועי אוו טינקינג אבאוט אנדערסטענדינג וויטש איז דעט פיפל מעיק אפ דעיר אנדערסטענדינג יש מאין, דער איז נאו יש מאין אין די ווארלד ביסיידס פון יומען אנדערסטענדינג, דו ריעלייז דעטס וואט דעקארט טינקס? דאך משוגענע. נישט קיין נארמאלע מענטש. אקעי, איך זאג נישט ער האט ריזענס צו טראכטן באט דאס וואס ער טראכט צויגט צוריק. אלעס אין די וועלט האט א קאוז חוץ פון איין זאך מענטשן קענען אויסטראכטן זאכן פראם נאו וועיר.

היות לנים איז א אות, הייסט עס דא דארף משה רבינו משיג ווערן די תורה, איז עס אסאך מער צו מאכן געטליך ווי צו זאגן אז דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה אין סאם פיזיקעל אדער סאם אדער וועי. רייט, און דאס איז עקזעקטלי וואס די הייליגע רמב ם האט געטרייט אויסלערנען, פאר דעם האט ער נישט מורא געהאט צו זאגן, פאר דזשאסט טו ענסער, פארוואס נישט מורא געהאט צו זאגן פאר די המון עם אז דאס מיינט נביאה, ווייל ס'איז נישט געווען קיין איין משוגע'נער אין יענע צייט וואס האט געטראכט אז ווען איך טראכט מאך איך אויף מיינע מחשבות, איי מייט בי ראנג, טענק יו ווערי מאטש, באט עז לאנג עז איים רייט. דען וואטס דיסיידינג מיי טאטס, וואטס טעלינג מי מיי טאטס איז די ריעליטי נאט מיי סעלף. יעצט קענסטו פרעגן אנדערע שאלות, אויף קאורס דעס טעלער קוועסטשען, דאזענט העפען דער מיראקעלעסלי, דאזענט העפען סטעפ ביי סטעפ, דיז אר ווערי סמאל קוועסטשענס רעלאטיוו טו די ביג טינג דעטס באדערינג פיפעל נאו נאודעיס. אוודאי דער רמב ם איז זייער מחולק פון דעם און זאגט אז עס זייער שטארק אויסזאגט צו עס מוז האבען א הכנה צו עס קען געשעהן בדרך נס, דאס איז אלס זייטיגע שאלות, אבער די יסוד איז יעדער איינער מודה געווען, אפילו דער וואס זאגט, סיי דער וואס זאגט בדרך נס, סיי דער וואס זאגט נישט בהכנה און אזוי אן, זענען אלל מודה דעט.

וואס איך האב נאכנישט געזאגט, לכאורה אין די וועג, מיט דעם דארף איך אביסל מער העלפ, אביסל מער שפת דעת, איז די נושא פון וואס איז גוט, פארוואס? דזשאסט טו בי קלער, דאס איז די גרויסטע פראבלעם, דאס איז די ריעל די פלעיס, קוז אין סאם סיריעסלי אוטדאו איי סעי דעט א רוב מאדערנע אידן האלטן אזוי, ווען יו טאלק ווען יו טאלק אבאוט די עקזיסטענס אוו גאד, דער העפי טו גיוו יו פראף'ס פאר די עקזיסטענס אוו גאד, פאר סאם ריזען דעי דאנט טינק דעט דעטס א פראבלעם, באט. וואסערע א פראבלעם האבן זיי יא אלע פון די מענטשן? איך קאווער מיך א מייק. ס'וואלט געדארפט זיין אבער ס'איז נישט דא. וואסערע א פראבלעם האבן זיי אלע מענטשן ווען עס רעדט וועגן תורה און מצוות רייט אדער מער קליערלי מצוות רייט מעיבי תורה מיענס דזשאסט דאס מצוות אדער הלכות רייט פארוואס איך קען נישט קיין איין, דזשאסט טו בי קלער, ס'איז נישט דא קיין איין, ס'איז דא אדער ווי מ'זאגט דער בעל שם טוב האט געטראכט אזוי, און דער רבי מנחם ברסלב און ראשון לציון האט אלץ דיקמאל געטראכט אזוי, אבער פון די מאדערנע מענטשן, סיי די דאזענט מעטער האו פרום דעי אר און סאו אן, נאט וואן אף דעם קלעימס דעט די ריזען יו שוד בי מקיים תורה און מצוות איז ביקאוז איטס גוד פאר יו.

אין סאם סענס אויף מאוסט מאדערן טינקערס וויטש איז איי מין ביסיידס פאר קאנט וויטש העז דיס דוטי טינג וויטש איז נאט גוד עט אלל איטס בעד באט ביסיידס פאר דעט דעי ריעל ווען דעי טינק אבאוט טינגס וויטאוט טינקן אויף דוטי דעי אלל טינק אוו גוד עז העדאניזם אין אדער ווארדס אויף סאבדזשעקטיוו גוד אויף וואט מעיקס מי וואט איטס גוד פאר מי. די ליטערעל דעפינישן אויף אנארקי אויף ניהיליזם און סאו אן אנד דערפאר ווען דעי טאלק דערפאר דעי אלל טאלקינג אבאוט אלטרואיזם רייט טו וואס איז נישט גוט פאר דיך טו וואס איז גוט פאר יענעם יו רימעמבער דעט רמב ם נעווער ספאוק אבאוט אלטרואיזם קאוז דאזענט פעלט נישט אויס דאזענט מעיק סענס אין היז ווארלד קאוז די בעיסיק טינג דעט פיפל אר לוקינג פאר איז נאט גוד פאר דעם איטס גוד אפקאורס דעי מייט בי ראנג ענד אף קאורס די טרו גוד איז גוד פאר עווריוואן אנלי פאר יורסעלף ביקאוז איטס טרו גוד וואס איז סאבדזשעקטיוו איז דאך אבוויעס ס'איז גוט פאר יעדער איך זאג יעצט זאכן אביסל שנעל אבער על כל פנים די ווארט איז נישט די נושא וואס איך וויל יעצט זאגן רייט וואס איך האב געוואלט זאגן איז יו נאוטיס און דאס היער איז אימפארטענט רייט פארדעם פארדעם האב איך עס דאס איז די תירוץ אויף דיין קשיא וואס דאס איז פארוואס רעד איך וועגן עטיקס ווייל איך עס איז זייער וויכטיג צו רעדן וועגן דעת און אזוי ווייטער וועט עס אויכעט וויכטיג און ווי האב טו סטארט בינג עיבל טו טאלק אבאוט מצוות אין א קלער וועי בקאז מיענווייל ווי האב מעסט טאללי מעסט אפ וועיז און עווערי טיים איי סעי א שיעור לייק אין סאם סענס נישט ממש קומט איינער און זאגט איי גיט אפ פארוואס דארף מען ליינען רבי'ן תן'ס תפילין איך פארשטיי שוין רשי תפילין אבער רבי'ן תן תפילין פארשטייט מען נישט נאך מען מאכט לצנות באט די פרטים אויף מצוות רייט אנד איי סעי איך ווייס נישט קודם האב איך געזאגט אז ס'דא א גאט ס'איז איין מצוה וואס ווילסטו נאך נאך זעקס הונדערט און צוועלף מצוות מיר רעדן ווייטער באט. יו אנדערסטענד דעט דיז אר טו טינגס, טרוט, פילאסאפיקעל טרוט איז וואן טינג, ענד עקטשען טרוט, אר האו טו עקט, האו טו ליוו איז אנאדער טינג. אזוי ווי עס זענען צוויי אנדערע חכמות בכלל. רייט? ענד די ריעלי וויערד טינג, ענד איף יו קאוד ריעד פיפל לייק ישעי' לעוויץ אר מיקי אברהם אר אלל דיז פיפל דעט אר טרייאינג טו בי קאנסיסטענט אין א רעשאנעליסט היינטיגע וועי, דעי אלל געט עקסטרימלי סילי ווען דעי סטארט טאלקינג אבאוט מצוות, ביקאויז דער פילאסאפי אבסאלוטלי דאזענט ריעטש טו איט, ביקאויז דעי אלל עסום וואט איי סעד, דעי אלל עסום דעט די טרוט איז, ווען ס'וואלט נישט געווען. קיין דוטי אדער עפעס אזוי וואלט מען געדארפט זיצן און פרעסן פיצא א גאנצן טאג און האקן דאס, אבער נעבעך איז א מקבל את העול, נישט נאר נעבעך ס'איז אפילו גוט אין סאם סענס באט נעבעך ריעלי, און נעבעך איז נישט א מסורה און אזוי ווייטער מען קען נישט און ס'איז א גזירת הכסף און מען איז סטאק און ס'איז לכאו' דעי אר אלל אין סאם סענס סטאק וויט מצוות ענד דעטס וויי אייל נאוט דעטס וויי אלל דאוס פיפעל דאנט דאנט וויער שטריימלעך רייט און כ'געדענק פון א שיעור וועגן די שטריימלעך וואן אוו מיי מאוסט פאפולער שיעורים אויף יוטוב איז אבאוט אגענסט די פיפעל וואס דאנט וויער שטריימלעך און איף יו אנדערסטענד דען איטס ספאוק אבאוט א ליטעל דיפרענט נקודה. באט די ריזען אלל דאונט וויש טראמלעך איז ביקאוז דעי דאונט לייק שבת. הא? יא.
דעי דאונט טינק איטס גוד טו קיפ שבת. דעי מייט יוז איט עז אפאלעדזשעטיקס ביקאוז דעי דידזשיטעל און וואטעווער באט נישט ריעלי. נאט אין די ארטאדאקס וועי רייט? דעי דאונט טינק איטס גוד טו קיפ שבת. סאו דערפאר זיי האלטן שבת איז מחיוב. און מ'איז מחיוב צו גיין א שטריימל נישט מחיוב. אפילו זאגט ר' הערשל יאוועלט מ'איז מחיוב צו גיין שייער באט נישט א שטריימל. אקעי, ער זאל גיין א שייערער הוט. זאל זיין אזוי. אבער ער כאפט נישט אויף וואס גייט מען שטראלן זיך, קיינער טראכט שוין ווען מחי' איז צו גיין שטראלן, אונז האבן פארשטאנען אז שבת איז גוט, און סאם האו בתוך בתוך דער תענית איז אויך גוט צו גיין שטראלן שבת, נאו ווי קען ארגיו איבער צו ס'איז נישט גוט, דעטס דעט וואלט בי א דיפרענט ארגיומענט, באט די שטראלן מיט די קוגלן מיט די פיש מיט די אלע זאכן וואס די חסידישע אידן עסן שבת און נישט די ליטווישע און מאדערנע אידן האבן נישט נישט יעדער איינער איז מודה אז ס'נישט קיין חובה נאר אויב מ'פארשטייט אז שבת איז גוט עונג שבת עקזעקט אזוי די שיינע ווערטער זאגט מען דארף זיכן עונג שבת.

איך זאג זיי נוסח, ס'איז גאנץ א גוטע נוסח, איך גיי עס קויפן דאס. ס'דא דריי, ס'איז געווען אמאל דריי סארט מענטשן, און נאכדעם איז געווארן נאר צוויי סארט מענטשן. פארוואס?
געדענקסט דאס? נאו, איי רעד איט ביי יו. אה, דאס האב איך שוין געשריבן.
אמאל איז געווען דריי סארט מענטשן, ווייל ס'איז דא היינט אויך דריי סארט מענטשן באט אנדערע דריי סארט, און דאן קען איך גיין אויף די דריי סארט. טאמער ס'נישט דא היינט די אלע דריי. יא, ס'דא אמאליגע צייטן איז געווען דריי סארט אידן. ס'איז אידן וואס גלייבן אין גאט, מענטשן, אידן וואס גלייבן נישט אין גאט, און. קבלה סאנדער. ניין, ניין, ס'איז נאכאמאל. ס'איז געווען אידן וואס גלייבן אין גאט, פארוואס גלייבן זיי אין גאט? נישט פיליסאפיש, בפשטות, אמינא קרא מינא פשיטא, דער אייבערשטער האט פליגלעך און ער פליט ארום און ער זאגט מ'זאל טון מצוות, און אזוי ווייטער. די אידן וואס האבן סיי געהאט אמונה, אמונה אין די ארטאדאקסישע וועג, און סיי זיי פראו די רעלידזשען, די הלכה למעשה, מ'דארף זיין א איד, פארוואס זאל.

רעלידזשען און מצוות, דבר פלא, דארפסט געדענקען, דיס איז ממש אפענד באט איטס היסטאריקלי טרו ביי די וועי, דיס איז וויי און דיס פוינט איז האנדרעט פארסענט רייט, אלטאו דעט איז דאזענט אנדערסטענד וואטס גאוינג אן, איז האנדרעט פארסענט רייט און איטס קרעיזי ווי דינקען זאכן, איטס קרעיזי, אונז קענען אזעלכע מענטשן אביסל. און דזשאסט טו בי קלעיר, אין די ליבעראל ווארלד איז נאט זשאסט פיפל, אין די חסידישע וועלט איז נישט קיין ליבעראל וועלט, גענוג צו קענען אז ס'נאך דא אזעלכע מענטשן. ניין איים סיריעס. ער רעדט פון די פון די וועלט וואס איז אוטסייד בארא פארק. אין די וועלט אוטסייד בארא פארק איז נישטא קיין איין מענטש יו נאו לייק לייק לייק וואס איז רעלידזשעס באט נאט ספיריטשועל רייט? דער איז א לאט אוו ספיריטשועל באט נאט רעלידזשעס אבער ס'נישטא קיין רעלידזשעס באט נאט ספיריטשועל. וועל דיס איז נאט דיס איז דזשאסט א דזשאוק דיס איז נאט ריעלי ענאלעדזש דיס איז א שטיגל ענאלעדזש באט היז נאט רעלידזשעס באט נאט פרא אין אדער ווארדס פרא ארגענייזד רעלידזשען און פרא די מצוות מעשיות באט אגעינסט די טיאלעדזשי אוו די רעלידזשען דא זאגט אמאל געציילט געווען ר' משה נארוואיניער מיט רלבג מיט ר' יוסף אבן גאט אלע מינים אזעלכע מענטשן וואס זיי זאגן קומען די רוב זאכן וואס אידן גלייבן נאנסענס קיינמאל נישט געווען נישט געשטויגן און אזוי האט די רמב ם געהאלטן צו די רמב ם האט יא געהאלטן אזוי דעי טאט האט די רמב ם געהאלטן זייער גוט זיי האבן זיכער אזוי געהאלטן אבער. א גארטל דארף מען גיין אפילו א שטריימל, ער האט נישט געזאגט אז מען דארף נישט גיין א שטריימל ס'נישט קיין חיוב, דעטס א האול דיפרענט משוגעת, דעטס ליטווישע משוגעת, רייט? נאו דיס איז ריעלי ריעלי וויערד, און נאו נאו עדעיס דער לכאורה אנלי טו קיידס אוו פיפל, ס'דא נאר מענטשן וואס גלייבן, ס'האט זיך אויסגעשניטן די דריטע קאטעגארי דעט סטאפד עקזיסטינג, ס'דא מענטשן וואס.

נאו, יו וויל נאוטיס דיס איז נאט אין די מאדערן טיימס, איך מיין דער איז, איף יו לייק לערן ערלי מאדערן פילאזאפי יו וויל סי דיס, ענד א לאט אוו חסידות ענד סאו אן איז ריספאנדינג טו דעט, אז הרב בצלאל נאר האט געשריבן א שיינע מאמר וועגן דעם. יעצט האסטו זייער א אינטערעסאנטע זאך, ס'דא דורכאויס דריי סארט מענטשן, די סטיל פילאזאפיק רילי נאן נאן סאפיסטיקעיטעד רעלידזשעס פיפל, אגעין זיי גלייבן אין די גאט וואס זיצט אין הימל און אין די מצוות און אלעס איז גוט. אויף די אנדערע זייט איז דא אטעאיסטן וואס גלייבן נישט נישט אין די גאט, נישט אין דער הימל, נישט אין דער ערד און נישט אין די מצוות זייגער.

רייט, באט איז נאט א גוד עקזעמפל בקאז אוו א לאט אוו קאמפליקעישאנס, איך וויל נישט אריין גיין, מ'דארף זאגן גאנץ אנדערע שיעור צו ווייזן פארוואס שפינאזע איז שולדיג אויף די גאנצע זאך, באט ס'נישט יעצט אונזער שמועס, און פארוואס אלע חסידישע אידן, אלע היינטיגע מאדערנע מענטשן זענען, וואט דיפיינס א מאדערן דזשו איז דעט הי בעליווס עוועריטינג ספינאזע סעד אין די פאליטיקעל טיאלאגישעל טריטיס, באט נישט יעצט, נישט קיין חילוק, נישט ווייל נישט, איך קען נישט האפטיגע, פיניש, וואט איים סעיאינג איז, דעט איטס ווערי אינטערעסטינג יאל נאטיס, איים דזשאסט יוזינג דיס טו שאוי יו וואטס סאמטינג ווערי וויערד. יא, די מענטשן, לאמיר זאגן ס'איז דא צוויי סארט מענטשן, יא, אגעין די דריטע סארט מענטשן זענען אלעמאל נישט גאט און נישט נישט תורה, די רעכטע סארט מענטשן זענען אלעמאל יא גאט און יא תורה, די מיטל סארט מענטשן סוויטש זייער רעלידזשענס, אמאל האבן זיי געטראכט נישט גאט, נישט סימפל, יא תורה, און היינט סאדענליי טראכטן זיי יא גאט און נישט תורה, ס'דא אפי' אזעלכע מענטשן, רייט?

זיי נישט שבועיים, פשוט יעדער איז מודה אז די שבועיים איז זייער וויכטיג און פארדעם לוינט זיך צו מאכן מצוות איווען עוועריוואן איז מודה, איך האף נאר אז עוועריוואן איז איווען מודה, איט וואלד מעיק סענס, נאט סעינג איף איט וואלד מעיק סענס טו מעיק אפ א גאד פאר דעט ריזען, דיס וואס די אולד סקעפטיק טעארי רייט, גאד וואס מעיד אפ סארט פיפעל שונען סטיל, ווערי אולד גריק טעארי שוין זייער א אלטע טעארי דעיס. און באט דיס מעיד סענס, דיס דזשאסטיפייד די תורה אין די אייז אוו די פיפל דעט הערד דיס פשט, עס קען זיין אז איך האב געזאגט פארשטוסן ווייל ס'איז דאך יא דא א גאט, זייער גוט, אבער אויב ס'איז דא אויב ס'איז לויט שטימט עס, אבער מ'דארף דאך אלץ טון די תורה, רייט? דאס איז יעדער איינער מודה אמאל, און בזמן הזה איז קיינער נישט מודה אין דעם, סיי די מענטשן האבן יא א גאט סיי די מענטשן האבן נישט קיין גאט, קיינער פון זיי וויל נישט קיין רעליזשן, קיינער פון זיי פארשטייט נישט אז גישור ועולם איז א דזשאסטיפיקעישן פאר עניטינג, קל וחומר זיי דאנט אנדערסטענד דעט איט מעיקס סענס טו מעיק אפ א גאט פאר דעט.

און אינקלוז מאסט אוו דיס פיפל איז דעט די גאווערמענט שודענט טעל פיפל וואט איז גוד. די וואנט אנארקי? דעטס קאלד ליבערליזם נישט אנארקי. אה, סאו איטס סאמטינג סאמטינג דער לעפט לעפט סאמטינג אפען. איי דאנט קנאו די קרעקט ענסער צו ארקי. דא דא איז דא א פראבלעם. ענק פארשטיין אז ס'איז דא א פראבלעם. סאו איך זאג איך וועגן דעם זאג איך די פאליטיקעל ליבערליזם איז א ביג פארט אוו דיס אוו דיס ענסער טו דיס פראבלעם. און יו האוו טו רימעמבער דעט פאליטיקעל ליבערליזם.

איז דאס טאמעס דזשעפסאן פיפעל דיס אלל דיס פעימאס קוואוטס דעי סעט טינגס עקספליסיטלי לייק דיס רייט די קאנסטיטושען איז פאר פיפעל וויט ווירטשו אנד סאו אן געדענקען די ריפאבליקענס לייק דיס קוואוטס קיצער ניין
ניין ניין נישט דעיס ער האט געזאגט אז זיין קאנסטיטושען איז א יעדער איינער איז מודה אז די אמעריקאנע קאנסטיטושען איז נישט קיין רעלידזשעס קאנסטיטושען איטס א ליבעראל קאנסטיטושען איט סעיס דעט די גאווערמענט דאזענט טעל יו וואט איז די גוד לייף אר הו איז גאד דעי דאנט קעיר לייק סתם אזעלכע זענען איי דאנט קעיר טווענטי גאדס אר זיראו נישט קיין חילוק. דאזענט מעיק א דיפרענס טו מי וואט מיי נעיבאר ביליווס באט הי דאז אססום דעט היז נעיבאר עז א פערסאן הימסעלף שוד העוו ען אפיניען אבאוט דעט און איטס גאנא מעיק הים גוד אין סאם סענס אר עטליעסט שוד בי א גוד פערסאן אין סאם סענס ענד דזשאסט איז דזשאסט דיוואלוו דער רעספאנסיביליטי פאר דעט טו דע פרייוועט ספעיר נאט טו דע סטעיט אקעי דאס איז נאך א זאך איך זאג דאך א היסטאריקל פאקט איך זאג א היסטאריקל פאקט אנד וואן אוו דע טינגס דעט העפענד איטס ווערי פאני און ווערי ריסענטלי עקטשעלי לייק ליטערלי אין די לעסט טווענטי טערטי פארטי יערס איז דעט פיפל סטארטעד ביליווינג דעט ליבערליזם איז א וועי טו ליוו. דעיס ליטערלי א בוק דעט א אסטרעליען פראפעסער ראוט, ליבערליזם איז א וועי אוו לייף, עני עקשעלי איי וואלט אויך פיינעלי סאמאנס גענעקסט פלעין טו מי, איט דאזענט נישט איסער מי דזשאסט רענטס אגענסט טראמפ וואטעווער עס איז נישט נוגע וואטעווער נישט ממש רענטס באט ער פארענטפערט נישט די קשיא ער כאפט נישט בכלל אפשר עס איז א קשיא מאוסט אוו די פיפעל דעט יו אסק דעם דיס קשיא דעי טעל יו אוו קאורס יו האוו טו פיגער אוט יור סעלף טו וואטס די גוד באט יו האוו טו פיגער איט אוט ער נישט עס נישט זיין קיין מענטש באט אגען דעיס איז פארט פון די פארט פון די סטארי דעט איי דאנט נאו האו טו טאלק אבאוט קליערלי נאו מעיבי שי קען טעל אס. באט וואס איך קען דיך יא זאגן איז עפעס אנדערש, וואס קען איך דיר זאגן וואס האט זיך געטוישט אין די טיערי אוו עטיקס וואס איך ווייס אביסל מער, און געדענקן דאך אז אין לערנען אז די קדמונים האבן אלע געזאגט אז די קוועשאן אויף וואט איז די גוד איז אן אבדזשעקטיוו קוועשאן, נאמבער וואן אסאמפשאן, נאמבער מאסט אימפארטענט אסאמפשאן, איטס אן אבדזשעקטיוו קוועשאן, איטס פאסיבל פאר מי טו קאם ענד טעל יו דעט יור וועי אוו לייף וואט יו טינק איז גוד איז נאט ריעלי גוד. אזוי ווי ווען דו מיינסט אז ס'איז גוט צו טרינקען קאלא, זאגט דיך א דאקטער אז ס'איז נישט גוט צו טרינקען קאלא, ס'איז נישט גוט. ס'טעיסט גוט באט ס'איז נישט גוט. רייט? ס'איז א חילוק פון טעיסטן גוט און זיין גוט. ס'איז נישט גוט, נישט פאר נישט פאר דיין גוף איז עס נישט גוט. און אין סאם סענס איט איווען מינס טו סעי איט דאזענט טעיסט גוט, רייט? ביקאוז איף יו טינק אין די לאנגער טערם, ס'טעיסט יעצט גוט באט מארגן וועט איך האבן א בויך וויי, וועסטו שטארבן פון קענסער. איטס נאט אבוויעסלי נאט גוט, רייט? וואס? יא יא.
און די זעלבע זאך איז און אלע אנדערע זאכן זאכן וואס אונז רופן די גוד לייף רייט ס'זעהט דאך אויס ס'איז א גוטע גאווערנמענט באט ס'איז נישט אמת די גוט.
לעטס איווען סעי איווען רייט נאו ווי דאנט ריעלייז דיס ווען ווי ריעד דיס טינגס ווי סעי אה סאו די האול טעארי ענד איטס טרו ביקאוז וואטס דיס גיי'ס נעים דער אינווענטעד די סאושעל קאנטראקט רואינד דיס טעאריס ענד מעיד דעם אינטו סאמטינג ווערי סעלפיש באט די ענשענטס אלל טאלקד אבאוט טינגס דעט סאונד ווערי מאטש לייק סאושעל קאנטראקט באט דעי דידענט מין איט דעט וועי.

נישט אימענס פראפערטי און ווען די טשעינדזש די גירסא טו סעיפ העפינעס קאוז דידנט סאונד גוד פראפערטי שכח באט יעצט און אנאדער ווארדס איטס סטיל מענטעלי פאליטיקעל וויטש איז מינס אז אין די פרייוועט ספעיר דער סטיל סאם אקעי סקיפ די אלע זאכן סתם צו ווייזן אז איך ווייס עפעס איז גארנישט דערס נאו פוינט פוינט איז לייק דיס. אונז פארשטייען, סאו דערפאר, סאו לאמיר, דערפאר, ווען דער רמב ם האט געזאגט טו די תורה ווייל עס מאכט דיך העפי, האט ער געזאגט א זאך וואס איז אבדזשעקטיוולי טרו עקארדינג טו הים. ווען אונז הערן דאס, הערן אונז טו די תורה ווייל עס איז גוט פאר דיך. עס איז אמת אז עס איז גוט פאר דיך, באט עס איז אמת די גוט פאר דיך, אויך פאר יעדעם, אגעין, איי דאנט, מעיבי נאט ליטערלי פאר יעדעם, באט עס איז ריעלי גוט פאר יו. עקזעקטלי, און צדיק כאפט דאס נישט. ענד דערפאר די האול דיסקאשען דאזענט סטארט ענד דערפאר יו קענט טאלק אבאוט די מצוות בינג גוד ביקאוז ווי דאנט איווען העוו די לענגווידזש אוו גוד דעט אלאוס אס טו טאלק אבאוט מצוות בינג גוד און אפקאורס פאר עקזעמפל רייט פאר עקזעמפל עס טוט אריין און און אפקאורס לייק פאר עקזעמפל אלל די קוועשאנס דעט פיפל העוו נאו דעיס וואס איז מיט א נגינה פאר איר איז גוט די תורה? כ'האב נייעס פאר דיך אונז האבן געהאט חזנות זיי האבן געוואוסט וואס ס'איז נישט. די מדרש האט געזאגט אז פאר א עגינה פאר א ממזר איז תורה נישט גוט, און ווער איז די מדרש? איטס נאט גוד. די מאכסט פאר א שיכור מי האט נישט קיין כח ווערי פעימאס מדרש ענד מיי בראדער וואס ווערי העפי יום טוב וויזניץ. וואס איז טובת הכלל? וואן סעקענד, ניין איטס נאט פאר דעם, כ'רעד פון דעם, טו בי קליר, רייט, ענד איטס נאט גוד, איטס נאט גוד פאר יו, איטס נאט גוד פאר יו, די סעים טינג א מ ד און האבן געלערנט מיין ברידער האט מיך געוויזן יום טוב וואס דער מ ד זאגט אז שטייט א ממזר קען נישט שרייבן קיין ספר תורה, וואס קען נישט א ממזר שרייבן א ספר תורה?

אזוי זאגט דער מרדכי. וואו.
איי איי קען נאר נאר רעדט אויס אה איט דאזענט סעי ליטערלי דעט לשון איי עם פאראפרעיזינג אויף קאורס סאו דאנט טינק איים לייאינג איט סעיז סעיז די לשון נחפז ואינו מחדש השם סאמטינג לייק דעט איי קומט די מאמע זאגט וואס הייסט איך בין א פרעמיד איך זאג דיר איך האב יא געזאגט דו ביסט א שקרן דו זאגסט נישט דו האסט נישט מקדש געווען אזוי שטייט דער מרדכי און אין דעם אדער יענעם זעט ער הלכות און אנדערע שרייבן זיך ספר תורה. נאו לעט מי עקספלעין, לעטס סעי, איך וויל נישט רייטן אהין גראדע איז אגענס, נישט קיין חילוק, איך וויל נישט יעצט רעדן וועגן דעם, באט יו קען טינק, איף יו טינק אבאוט איט אין דיס וועי דען יו קען סעי די סעים טינג אויף קאורס, נאו לייק דיס, איף דער איז סאטש א טינג, איף דער איז סאטש א טינג אז געיס, איף דער איז סאטש א טינג אז געיס אז א קיינד אוו פערסאן דען דער רייט, איי דאנט נאו איף דעיס סאטש א טינג, באט דעטס פאר איין פראבלעם.

וואס מיינט געטליך גוט? אבדזשעקטיוולי גוד. נאו, איז עס אבדזשעקטיוולי גוד דער מאמענט עס שולן קיין בעקראל? יעס אוו קאורס אדערווייז איט וואלדנט בי טרו. באט איטס נאט אבדזשעקטיוולי גוד פאר דעט פערסאן פערסאנעלי. סאיז סאבדזשעקטיוולי גוד.
נאו, איטס אבדזשעקטיוולי גוד. סאיז גוט און דארף נאר מיין נישט אז יעדע איינס האבן זייערע וואס לענגט און פשעמען און אנדערסטענד וויי. איטס נאט הארד טו אנדערסטענד וויי. אבער סאיז נישט גוט פאר אים.
זיי האבן נישט קיין קאפ. און די ביקורת התורה איז בעיסד אן גאד נאט אן פאלאווינג די רולס, אויף קאורס הי העז טו פאלאו די רול, וויר גאנא פארס הים טו פאלאו די רול, באט ער זאל זיך נישט איינרעדן אז ס'איז גוט פאר אים, אין אנדערע טערמס ס'איז נישט געטליך, ס'איז געטליך פאר יעדער איינער נישט פאר אים, ער זאל נישט שרייבן אין אונזער תורה ווייל ס'איז נישט גוט פאר אים, איך מיין וואס גייט פאר, פאר אים איז נישט גוט, אמת'דיג נישט גוט, אבדזשעקטיוולי נישט גוט, ער קען נישט קאסטן נאמען ער וועט גיין, האלא ס'איז נישט גוט, אה עס איינער זאגט מ'דארף גלייבן, מ'דארף נישט גלייבן גארנישט, ס'איז נישט גוט פאר אים.

און דערפאר די פאקט אז עס נאט גוד פאר ממזרים איז א הויך צרה, עס זענען סטאק און אויב איך קען גארנישט טון. דו כאפסט? דיס קיינד אוו תירוצים וואט ווי סעד, לוק איטס טובת הכלל, עוועריוואן לוקס עט איט, אה אפאלעדזשעטיקס איז גוט אין פירעם, נאובאדי בייס דיס, נאובאדי ביקאמס איוויל ביקאוז אוו דיס, אנד דיס איז ביקאוז נאובאדי ריעלי בעליווס אין די גוד עז אן אבדזשעקטיוו טינג.

שטייט אין פסוק כי לקח תורה מזיון אתלך מ'וועט אויך די פסוקים וואס זאגן אז מ'זאל טוען תורה אויף זיין גוף אבער אויכעט פאר די סעים ריזען לייק ווי דזשאסט דיסקאסט בקאוז יו האוו טו אנדערסטענד דיס איז וואט איי וואס סעאינג ערליער דעט אלדאו איטס ווערי אימפארטענט אנד דיס איז אימפארטענט איטס ווערי אימפארטענט טו דיסטינגוויש עטיקס פראם מעטאפיזיקס בקאוז אדערווייז דען די אלל די מאדערן אידן דעי דאנט ריעלי האוו א דזשואיש עטיקס רייט דעי אנלי האוו א דזשואיש מעטאפיזיקס וויטש איז א ווערי סילי מעטאפיזיקס דעט גאד געט די תורה אין א ליטערעל סילי וועי רייט באט האבן נישט קיין מעטאפיזיקס. זיי האבן נישט קיין עטיקס, קויז די עטיקס דעי עסום דעט די גויאישע עטיקס איז טרו מאר לעס, דעטס וואט א מאדערן ארטאדאקס דשאו מיענס, סאמאן דעט טראסטס היראוס אז ער זאגט שלום צדיק, וואס מיינט א מאדערן ארטאדאקס דשאו? איינער וואס זאגט אז די חרדים פארשטייען די תורה און די ניו יארק טיימס פארשטייט דער אמת. ניין ער כאפט אז די ניו יארק טיימס איז תורה. אויך נישט אזוי גוט ווי איך זאג עס, קען מער איך מאך זאכן בעסער.

איך וויל דיר זאגן א וויכטיגע זאך, מען זאגט נישט ס'איז דא עטיקס און מעטאפיזיקס, יא? און עס דארף אונז טיילן ווייל נישט, מען קען נישט זאגן אז ס'איז נאר דא מעטאפיזיקס, ביקאז איטס נאט טרו, איף עניוואן טעלס יו דעט פראם די וועי גאד איז, דזשאסט ביי גאד דארף מען ליינען תפילין, איז נישט עקזעקטלי אמת. און דערפאר איטס טרו דעט איף יו פראוו דעט דער'ס א גאד יו קענט פראוו דעט יו האסט צו פוט אן תפילין. יו העוו טו עד א ניו מקצוע קאלד עטיקס וויטש העז איטס אוין וועיס אוו טאלקינג אבאוט איטס אוין רולס, זייער וויכטיג, און דאס איז וויי אלל די מאדערן אפאלעדזשעטיקס אנד פיפל אר ווערי בעד עקספלעינינג מצוות, אנלעס דעי סעי איטס א רילעישאנשיפ וויט גאד, וויטש איז דיס א מצוה פון א רילעישאנשיפ וויט גאד? וואס פאלט דיך איין? די אייבערשטער האט נישט וואס טוהן מיט מאכן מענטשן האבן רילעישאנשיפ מיט אים? אקעי דעטס טרו אין דיפרענט סענס. ווייל איך האב נישט פאר יענץ. יא פארשטייט זיך. איך מסכים. איך זאג נאר. זאג נאר דאס איז נישט גענוג די איינציגסטע פשט. מצוות אר לטוב לנו און דאס שטייט בפרש אין התורה טויזענט מאל. און דערפאר. וואט יו ניד איז א ריעל עטיקס, א ריעל עטיקס לייקס יו סעד, יו ניד א עטיקס דעט סעד דעט איטס גוד ביי ווירטשו אוו בינג גוד טו פראנט פעלן. נאו, דעטס הארד טו פיגער אוט, באט פירסט יו האוו טו בעליוו דעט דער איז סאטש א טינג. און איף סאמאן סעיס דיס, דען הי איז סעינג דעט דער אייבערשטער האט געהייסן לייגן תפילין. פארוואס זאגט ער דאס? פארוואס מיינט דער אייבערשטער געהייסן?
נאו לאמיר מאזן אביסל בעסער.

גאד אלסאו מעיקס עווריטינג, אזוי שטייט אין פרשת בראשית רבותי א פערשע פסוק, וויאזוי האט דער אייבערשטער געמאכט אלעס? גוט, זייער גוט, דער אייבערשטער זאגט אז אלעס איז גוט, וואט דאס גוט מין? קאנפארמס טו איטס סטענדערד אוו ביאינג, רייט? ס'איז גוט פאר די ים צו זיין א גרויסן ים, און ס'איז גוט פאר א בוים צו זיין א גרויסן בוים און זיין עצי פרי יוסי פרי און אזוי ווייטער. און ס'איז אויך גוט פאר א מענטש צו זיין אין א געוויסע וועג, ס'איז א נעטשרעל זאך, רייט? ס'איז גוט פאר א מענטש, אז מ'וועט נעטשרעל זיין, ס'איז פארט פון מעשה בראשית, זעהסט עס שטייט אין פערש ביי די וועי, שטייט אין פערש אין מעשה פרשת בראשית, אז שבת דארף מען היטן ווייל די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט. וואס מיינט דאס? די ראשונים האבן געמיינט צו מיינען זאל געדענקען אז די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט, דאזענט סעי דעט אין די תורה.

שטימט?
און איך האב נישט איך האב נישט דאס מסביר גענוג קלאר איך זאג עס נאר אקעי האב מיך געבעטן א צווייטע מאל צו משלים זיין וואס איך זאג איז אז נעטשור האט די ווערי אימפארטענט טינג איז דעט נעטשור האס בילט אין סאמטינג קאלד גאד שטייט אין פרשת בראשית בפירוש און דערפאר עווריטינג האס א גאד אינקלודינג יומען ביאינגס יעצט אלע און יעצט יומען ביאינגס זענען אסאך מאל נישט גוט מען דארף האבן מצוות יעצט מצוות און תורה ס'איז זייער אינטערעסאנט יעדע זאך די וועג ווי דאס איז זיין גוט רייט? א מאריטשקע

איט דיפענדס וואט יו קאל, איי וואנט טו טעל יו סאמטינג, איט דיפענדס וואט יו קאל, דיפענדס וואט יו קאל פארוואס באט איים נאט גאינג טו ענסער די קוועשאן, די פאקט איז דעט פיפל אר נאט גוד וויטאוט עדיוקעישאן, דעט איז די פאקט, סאיז נישט דא קיין נאכנישט געבוירן קיין מענטש וואס איז געווען שוין משלים ווען ער איז געבוירן געווארן, אמעריקע אין סאם סענסעס יא, אויך נישט אין אלע סענסעס, זייער גוט, א מענטש דארף עדיוקעישאן, און נישט נאר ער דארף עדיוקעישאן, ער דארף אויך א גאנצע סאסייעטי, ער דארף האבן עפעס א רעלידזשען, עפעס רולס און אזוי ווייטער, דאס איז וואס מענטשן איז, אין אדער ווארדס, איף איי וואלד בי א סייענטיסט, א בייאלאגיסט אויף פיפל. נאט א וואט ווי קאלד נאו בעלטש איז נאט נאט איטס דזשאסט וואן אוו די סיינס אוו פיפל פארט אוו עקזעקטלי פארט אוו וואט פיפל אר איז דעט דעי אר סאושעל דעי האוו לאוס דעי האוו אלל דיס פאנקשענס דעט ווי נאו אבאוט אז נביאים און אזוי ווייטער דעי אזוי די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט און דערפאר פארשטיין מעשה בראשית איז פארט פון פארשטיין די תורה וואס אונז רופן תורה איז נאר די גוטס פון מענטשן ריין דער אייבערשטער האט געמאכט אז עס געוואוסט אז דער אייבערשטער מאכט א מענטש און האט אויך געמאכט אז עס גוט פאר א מענטש איז פון אליינס טפילן אר וואטעווער איט איז.

און דאס איז דאך סתם אפיקורס, און דערפאר דער וואס זאגט אנדערש איז אן אפיקורס, רייט? נאר דער וואס זאגט אז מיך איז א אמת'דיגע מעלה, ווייל איך גלייב אז די תורה איז גוט, און די אנדערע ווערט אייביג שטערקער מיט די תורה, און דאס איז נאט מצד חו, דזשאסט אימפארטענט טינג, רייט? נאט ביקאוז איים מער אויף, ביקאוז די האול טינג איז לכתחילה אבזשעקטיוו, ווי די מעיקאפ, איי דידנט אינווענט וואט איט איז טו בי א גוד יומען, איט דאזנט איווען מעיק סענס, וואט איט איז טו בי א גוד יומען איז האו יומענס אר.